Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Э, без бик шат сезнең бүген э, бу выставкага килүегезгә. Э, выставка безнең Казан милли мәдәният үзәге кул астында карамагында эшләүче Мәҗитов музеенда үткәрелә.

Якыннан таныштым һәм бик шатмын менә безнең татар мохитенә, аннары безнең татар рәссамлар коллективына шундый яңа шәхес кереп килде. Аның сәнгате безнең өчен бик кызык, чөнки менә аның үзенең теге техникасында ул Май белән дә, пумала белән яза, аннары аның карандаш белән рәсемләре бар, графика, реалистик стильдә дә. Һәм инде менә шундый яңа сәнгать иҗат итә ул, трансформация сәнгате дип аны атый. Һәм инде менә бу трансформация сәнгате турында сөйләшкәндә, бу аның ниндидер яңа бер ачыш, Яңа бер термин безнең сәнгатькә килеп керде һәм инде бу аның үзенең шундый ноу-хау дип әйтимме инде сәнгатьтә. Шуңар күрә менә сәнгать белгече буларак, сез үзегез күрә аласыз менә аерманы, реалистик сәнгатьне һәм трансформация сәнгатенең аермасын күреп була. Реалистик сәнгать ул инде безнең теге Традицион, классик сәнгать дип әйтергә мөмкин ул. Күбрәк теге рус сынлы сәнгать традицияләренә нигезләнгән. Инде ул менә Фәйз Рахман әфәнде ул элеккеге Штиглиц училищесында, хәзер Мухино училищесында укыган. Һәм инде ул, әле бит сез укыдыгыз, Мухин исемендәге булган чорда. Әйе. Шуңар күрә менә андагы реалистик мәктәп традицияләре аңар инде сеңгән дип уйлаган ин, уйлыйбыз инде без. Ул аны инде яхшы белеп һәм шул юнәлештә эшләп, ләкин, күрәсез, дәрт тапмаган шул Теге традициядә, реалистик традициядә дәрт таба алмаган ул. Шуңар күрә аны менә ниндидер яңа сәнгатькә тарткан. Бу яңа сәнгать, сәнгать ул, мин әйтергә тиеш, безнең күбрәк теге мосылман, ислам традицияләренә карый. Чөнки ислам сәнгатендә шундый Эстетик бер күренеш бар, принцип бар, эстетик. Мосылман рәссамы, ул табигатьне һәм теге дөньяны Алладан яхшылап, яхшырак ясый алмый. Чөнки Алла аны инде шундый сәнгати формада биргән. Мөселман сәнгатенең төп максаты, ул Алла биргән табигатьне күреп, аны аңлап һәм үз аш, үзенең йөрәк аша, үзенең җан аша аны эшкәртеп, те ничектер философик, фәлсәфә нигездә аны трансформация итеп, менә шундый яңа сәнгать иҗат итә, яңа образлар иҗат итә. Шуңар күрә ул реалистик сәнгать түгел. Ул Файзрахман Камаловның үзенең йөрәгендә, җанында, акылында туган образлар, менә Алла биргән табигатьне күреп, шул образларны үзе аша үткәреп, менә шундый яңа образлар иҗат итә. Ул менә төп ислам сәнгатенең принцибы. Шул принципка ул нигезләнә. Һәм инде менә без аның шул трансформация сәнгатенә, ислам сәнгатендә дә кебек бу, без күрмибез начар күренешләр. Монда ниндидер күренешләр, менә якты күренешләр, бер теге беркая да шундый Диссонанслы формалар юк, алар бөтенесе менә шундый матур, теге, ничек әйтим инде, матур һәм алар кай җирләрендә орнаментларга да ошап китә. Һәм инде менә. Тукай шигыренә, шигъри дөньясына нигезләнгән аның әсәрләре дә. Шулай ук безгә теге шигырьләргә биргән, шигырьләрдән тәэсир алган образлар, алар инде аның рәсемләрендә килеп чыга. Һәрбер рәссамның үз күреш, идеясе бар. Һәм менә Файзрахман Камаловның, аның үз идеясе. Менә шуңар күрә без аның иҗатына хөрмәт эләбез һәм аңар киләчәктә шул зур уңышлар телибез.
Хәзер исә сезне

Яңа дөнья ачтым. Фәйзрахман Камал ну, иҗаты белән мин бүген бер, беренче тапкыр очрашам. Мин бу дөньяга әле беренче тапкыр аяк атмыйм һәм сезнең белән беренче тәэсирләрне бүлешәсем килә. Мин әйтер идем, аеруча Тукай шигырьләрен Дәге хисне сынландырырга тырышу, менә бу хис күчешен, кичерешләр күчешен нең ниндидер хәрәкәтләрен күрсәтергә тырышу дип уйлыйм. Үзем өчен шулай дип кабул иттем бу дөньяны. Һәм мин күз алдыма да китерә алмас идем менә шигырьнең менә бу хисне. Соңландырып була дип. Ә инде бүген, әйтик инде, офыклар киңәйде, ниндидер яңа формалар да бар икән дигән фикергә килдем. Һәм инде әлеге күргәзмә соңгысы түгел дигән өметтә калабыз һәм инде Фәйзрахман Камалдан яңадан-яңа эшләр, яңадан-яңа әсәрләр көтеп калабыз. Рәхмәт.
Рәхмәт бик зур. Без дә шундый ук теләкләрдә калабыз. Бу безнең беренче генә эш булмас әле, беренче генә күргәзмә булмас дигән өметтә калабыз. Ә хәзер исә сүзне Татарстан Республикасы Художниклар союзы рәисе Зуфар Фуатович Гимаевка бирәбез.
Хәерле көн. Фәйз Рахманның эшләрен беренче күрәм бүген. 5 ел яши инде ул Казанда. Шулай бит, Фәйз Рахман? Фәйз Рахман, 5 ел бит инде Казанда. Менә әле беренче генә күргәзмә. Э, күргәзмә, ну, мин менә карап чыктым. Үзем Ленинградта укыгач, миңа якын бу кеше. Анда яшәп кайткач, э, яшәгәч, монда кайтып, Анда Мухино училищесын бетереп, мин академиядә укыдым, инде Мухинское училище дип, училищесы да академия, без дуслашып йөрдек студентлар белән. Менә миңа якын аның реалистик эшләре, реалистик телендә эшләгән эшләр, ничектер үзе эшли бит инде, үзен күрсәтә. Формаль эшләр кем дә эшли ала инде. Аны әле менә эзләргә кирәк, аны әле тагын күп-күп Эшләргә кирәк ул формада дип, шунда гына аны менә аңлап була дип уйлыйм мин үзем. Файз Рахман, бик рәхмәт сиңа, күргәзмәң матур. Беренче ласточка дибез инде, менә бездә күбрәк, күбрәк эшләп, күбрәк күрсәтерсең безгә эшләрне. Ну, мин аны беләм тагын Оператор күрсәт караган идем кинолар, нинди кинолар төшерә ул. Миңа бик ошый аның оператор булганы да, менә аның бик матур, яхшы кинолар, художниклар турында күрендем, күрдем. Уңышлар сиңа, Файзрахман. Исәнлек, саулык, уңышлар, изобразительный телдә дә оператор булып та кино матур кинолар төшерергә, безнең татар әдәбиятын, татар сәнгатен күтәреп

Кайдан алсын шигъри шагыйрь булмаса илһамчысы, дип язган иде Габдулла Тукай. Нәкъ шундагыча, бөек шагыйрьнең иҗатыннан да илһамланып, бөтен халыкның тарихын, рухи мәдәниятын үз эченә берләштерергә теләгәндәй бик күп юнәлешләрдә эш алып баручы Рәссамның хезмәте белән бүген танышабыз. Реалистик эшләре дә, аның пейзажлары, портретлары, акварельләре һәм кызыклы рәсемнәре, болар барысы да безнең өчен ачылмаган бер дөнья. Ягъни бүгенге безнең бу залыбызга, шактый дөнья өлеше сыйган. Шул исәптән менә татар халкының борынгы мифологиясеннән ул елга буйларында, күл яннарында, сазлыкларда яшәүче су кызлары да. Барач нәселе дә ул кош койрыклы, әтәч кикрикле, елан койрыклы, җиде төрле хайванның һәм кош-кортның

Габдулла Тукайның совет чорында беркайчан да игътибар белән өйрәнелмәгән, әмма һәр сүзе зур мәгънәгә ия булган борынгы телдә суфи шагыйрьләр традициясендә язылган бер цикл шигырьләре җанлана безнең каршыда. бик конкрет образны э, безнең рәссам тотып алган. Суфи шагыйрьләре зөлф аның зөлфләре кара болыт кебек дип илаһи затны язган. Шул илаһи затның хәрәкәтләре кебек Фәрештәләр кебек, һәрбер рәсемендә мәгънәви бер тирән образ, фәлсәфә. Шәрык фәлсәфәсе дә, шул Шәрык фәлсәфәсен үз эчендә эшкәртә белгән татар халкының рухи дөньясы да чагыла.

Рәхмәт бик зур. Ә хәзер исә сүзне Татарстан фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе институтының өлкән фәнни хезмәткәре, икътисад фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган икътисадчысы Марс Җамалетдинович Гаетовка бирәбез.
Мөхтәрәм җәмәгать, Фәйзрахман Камаловны без менә Казанга килгәч таныштык аның белән. Һәм безне гаҗәпләндерә аның күп кырлы иҗаты. Ул менә бриллиант кебек. Бик матур бриллиант таш кебек. Ул рәссам, ул кинорежиссер, Ул, журналист, безнең татар милләт өчен күп хезмәт куйган кеше. Менә шул яклары безне гаҗәпләндерә һәм сокландыра. Татар энциклопедиясенә керттек Фәйзрахман Камаловны. Фәйзрахман Камалов бик чибәр җегет, әлбәттә. Но энциклопедиягә чибәрлек белән генә кереп булмый. Анда хезмәт кирәк, бик күп иҗат кирәк. Шушындый иҗат иткән, күп хезмәт куйган, татар милләте өчен тырышкан кешеләрне без эзләп табабыз, аларны Татарстаннан гына түгел, бөтен дөньядан эзләп табабыз һәм аларны кертәбез энциклопедиягә. Шуларның берсе, һәм бик лаеклы рәвештә керде, ул Фәйзрахман Камалов. Без бик рәхмәтле аның иҗатына. Аның кинофильмнарын күрдек. Мәсәлән, Сарман турындагы фильмы, ул миңа бүләк итте ул фильмны. Без Сарманга кайттык. Сарманда күрсәттем. Сарман кешеләренә бик ошады, бик матур фильм чыккан. Ну, аның фильмнары күп инде, барсын да санап. бетереп булмас.
Рәхмәт бик зур. Хәзер исә сүзне Россия татарларының милли мәдәни автономиясе рәистәше Рәмзил Вәлигә тапшырабыз.
Менә бу күргәзмәгә килгәч, һәркем үзенчә тамаша кыла беренче мизгелләрдә. Татарстанның һәм Россиянең атказанган халык рәссамы Абрек Абзгильдин, рәссамнар берлегенең җитәкчесе, безнең монда ике рәис, элеккесе дә, хәзергесе дә, Зөфәр дә, Абрек әфәнде дә булды. Абрек абый килеп кергәч, Мин әйтәм, менә шундый егет инде ул, ана пресс-релизлары бар, әллә кәгазьләрдә бирим дигән ин. Аңлатма бар бит инде, послужной список, кайда туган, кайда эшләгән һәм нинди жанрда эшли. Абригови әйтә кирәкми ди. Ягъни сәнгатьне бәяләгәндә кешенең менә кем икәнлеген, ничә ордены барлыгын һәм башкаларны карамыйлар, ә менә шундый Абрик Абзелдин кебек зубрлар прямо ач күз белән, теге комсыз күз белән рәсемгә э, буяуларга ташлана. Ниндидер яшьләр ни кылана икән, лаеклы микән? Э, берәр яңалык юк микән? Мине узмаганнар микән дип килә бит инде алар. Шулай бит инде. Шуңа күрә әлбәттә бер вакытта да бер кешенең дә бер рәссамның да башка кешегә яки башка рәссамга алай сокланып яки анда итеп үзеннән дә шәп дип каравы онсы нереальный эш, мөмкин түгел эш. Шул вакытта мин уйладым, Абрек Абызгилдин монда килгән икән, Зөфәр Гыймаев кебек шулай Танылган һәм рәсми рәссамнар да килгән икән, димәк, бу вакыйга тансык безнең тормышыбызга. Һәм бу шәхес тә һәм аның эшләре дә андый игътибарга лаеклы дип уйлыйм һәм бу чыннан да шулай. Ә мин үзем исә рәсми рәвештә әйтәсем килә, монда урыс журналистлары юк микән? Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы буларак һәм Русия татарларының Федераль автономиясенең бер вәкиле буларак, бу эшкә мин тарихи вакыйга дип бәялим. Чөнки менә бүген булган вакыйга ул бик сирәк була безнең соңгы вакыттагы татар дөньясында. Безгә читтән татарлар кайта. Кайсы балалары белән укытырга кайта, кайсы акча табарга кайта, фатир алырга кайта яки төрле сәбәпләр белән кайта яки куылып кайта. Фәйзрахман Камаловның монда кайтып гаиләсе белән иҗат хисаплары бирүе һәм иҗат белән шөгыльләнүе иң җимешле татарның кайтып эшләве дип бәяләргә бик тиешле ул шулай. Менә әле генә әйтелде, менә Фәйзрахман Камалов ничә дүрт-биш ел элек Петербургтан кайтып, Вагонда торып, үзе ис алып кереп, үзе телевидениедә фильмнар төшереп, икмәк табып, үзенең рәсемнәрен ташламыйча шуның белән дә шөгыльләнеп һәм әкрен генә шушы үзенең э, Казанга кайтуының ни, ни мәгънәсен аңлатты ул. Ул алып кайтты Ильяс Камалов виолончель күтәреп яткан. Ул Россиядә виолончель буенча э, И шушы коралда корал конкурсының лауреаты, бөтен Россия лауреаты. Һәм консерваториягә ул Петербургдан кайтып бер 3-4 ел гына Казанда укыгач, педучилищеда, э, музыкаль училищеда укыгачтан, бер юлы ике факультетка керде. Композиторлар факультетына һәм виолончель факультетына. Ә Салават дигән әле унбиш яшьлек, уналты яшьлек егетебез берьюлы ике классны бетереп, Салават камерада икән Салават, ун классны ике елга артырак бетереп ята. Бу һәм иҗат, һәм фильмнар, бу эшне башкарган Фәйзрахман һәм сезнең каршыбызда торган менә бу яшел кофталы Да, менә шушы ике татар Казанга кайтып, гөл кебек балалар алып кайтып, үзләре кеше алдында тиң кормыйча, йортлар салып торып, һәм үзләре иҗат белән дә шөгыльләнү ул зур каһарманлык һәм безнең соңгы вакытта булган татарларның туплануын аклый торган, күрсәтә торган һәм горурландыра торган әйбер. Шуңа күрә бу бу безнең зур бәйрәм һәм әйдәгез Ай буе килгән кешеләр, казанлылар һәм кунаклар килеп карасыннар. Тупланабыз, талантлы шәхесләребез бар һәм алар Фәйзрахман Чакмагыш районыннан Башкортстанның, Гөлзада Илештән бит, Илеш районыннан ата-баба ватаны һәм иҗат итә торган иң якты урын, иң якты алан һәм мәркәз һәм өйрәтә торган урын һәм үзен күрсәтә торган урын Казан. Әлбәттә, Фәйзрахманның талантлары төрле яклы. Әлбәттә, ул идеяләргә фонтанында яши. Әлбәттә, рәссамлык, рәссамлык белән генә шөгыльләнсә һәм промышленный дизайн белән генә шөгыльләнсә, ул башка бер дөньядан китәр. Ләкин барыбер иҗади кешенең таланты аның һәр гамәлендә күренә. Минем үземә, мәсәлән, Бик ошый менә башкалар әйтеп тормый инде хәзер реалистик. Менә шушы сап-сары кып-кызыл нур төсләрнең сызыкларның күзгә атылып кергән һәм аңлашылмый торган әйберләр мин шул трансформатор сәнгате дигән игълан иткән әйбер шулай дип уйлыйм. Аның аңлашылмаса да ул шундый миңа шатлык китерә, чөнки мин бу бу дөньядагы шаблоннан, бу дөньядагы төссезлектән, ниндидер менә ахмаклыктан туйганмын. Бу ахмак иҗат түгел һәм бу ахмак кеше түгел һәм менә шундый безнең милләтебез эзләнү юлларыннан барырга тиеш, ә иҗади кешеләр үзләрен шулай тапсыннар. Шуңа күрә барыгызга да менә шушы юлда йөрергә, балаларыгызны иҗатка җәлеп итәргә, ә Фәйзрахман Камаловка һәм аның гаиләсен үзенең талантлары белән шаккатырырга насыйп булсын. Әле менә бу шушы пиала-витрина артында торган җиде-сигезме унлап фильм алар Айдарский турында,

Э, Фәйзрахман Камал безнең Казаныбыз һәм Татарстан э, сәнгать сөючеләре өчен әле яңа рагисен. Бу аның менә бу күргәзмәнең беренче мәртәбә булуыннан да күренә. Ләкин Фәйзрахман Камал татар сәнгатендә, татар философиясендә Һәм Татарстанның рухи тормышында инде шактый тәҗрибәле рәссамыбыз ул безнең. Ул сәнгатьтә яңа кеше түгел. Ул көне-төне күп еллар буе сәнгатькә хезмәт иткән талантлы һәм тәҗрибәле шәхесебез. Миңа аның иң ошаган иң ошаган э, гамәле ул сынлы сәнгатьтә аерым бер э, алымнарны гына алга чыгармыйча күп алымны барысын да яхшы дип табып шушы төрле алымнарда эшли иҗат итә Менә бүген аның бүгенге күргәзмәсендә бу ачыктан-ачык күренә. Әйтик, аның менә реалистик әсәрләр менә ат. Менә бу инде безнең Кырлай болыннарында шауып йөргән ат белән тайга охшаган безнең бөтенебезгә дә аңлашылып торган әсәр. Һәм шул ук вакытта Төрле төсләрне, хәрәкәтләрне, сызыкларны төрле урынга куеп, безнең башыбызга фәлсәфи уйлар, төрле хисләр тудыра торган әсәрләр. Һәм, әлбәттә, мин шагыйрь буларак аның Бик нык гаҗәпләнәм аның Тукайбыз, бөек Тукайбызның иҗатының беренче чорындагы фәлсәфә әле безнең укучыларга, яшь укучыларыбызга әле аңлашылып та бетмәгән тирән фәлсәфәсен Ул үзенең каләме белән, ул үзенең пумаласы белән рәсемгә төшерә. Һәм бу фәлсәфә, без күбесенчә уйлыйбыз фәлсәфәне инде трактатлар, китаплар язган дип, ул Тукай шигырьләренә нигезләнеп, сүзсез фәлсәфә эшли. Сүзсез фәлсәфә. Аның бу фәлсәфәләрен мин йөз процент аңлыйм һәм шушы фәлсәфәдә менә шушындый нәтиҗә чыгарам дип тә әйтә алмыйм. Чөнки ул башка, йөрәккә, күңелгә төрле, төрле, төрле, төрле уйлар бирә, төрле, төрле хисләр кузгата. Шушының аркасында ул нәкъ шушының белән ота да. Чөнки аның бу әсәрләрендә безнең халкыбызның иң борынгыдан килгән уй-хисләре яхшы чагыла дип саныйм мин. Мин шаккатам Тукайның иҗатына. Хәзер Әхмәр Камалның менә шушы циклына караганнан соң, сериясенә караганнан соң, Тукай иҗатына шаккатам. Никадәр әле без яулап алып бетерә алмаган иксез-чиксез хисле Тукаебыз! Аның менә өр-яңа яңадан яктыртучы Фәйзрахман Камалга мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм, әлбәттә, Фәйзрахман, сине. Бөтен язучыларыбыз исеменнән, Татарстан Язучылар берлеге исеменнән синең менә бу Казандагы һәм Татарстандагы беренче күргәзмә белән чын күңелдән котлыйм һәм киләчәктә синең әле зур-зур яңадан-яңа уңышларга ирешүеңә нык ышанам.
Хәзер исә сезне Фәйзрахман Камалның

Айдарская Альфия Газизунага бирәбез.
Уже мин аны как художник уже давно знаю. Килгәннән бирле аның штучки, грушкиларын мин күргәнем бар, укыганым бар. Вот. Ну, э, что хочу сказать. Он очень разносторонний кеше, очень глубокий табигатьне аңлый торган кеше.

Ә хәзер исә сүзне тапшырабыз Ринат Нәбиевка, профессор һәм Фәйзрахман Камалның якташы Башкортстаннан. Казан университетының кафедра мөдире, Чакмагыш районы, монда син, әйт әле, син, син Петербурмы, Чакмагышмы, Казанмы, кем син?
Рәхмәт, рәхмәт. Иң беренче рәттә Мин Фәйзрахман әфәндене, минем якташымны шушы күргәзмәсе белән тәбриклим. Чын-чыннан мин бүген яңача ачам Фәйзрахманны, чөнки мин ишетеп кенә белә идем. Зур итеп рәхмәт менә Римзил әфәндегә. Ул Башкортстаннан килгән татарларны берләштерүче бер күпер сымак ул, аралашчы булып тора. Менә ул инде икенче чиратта барыбызга да Аның турында сөйләп, аңарга хәбәрдар ясады. Инде тагы бер сокланган ягын әйтер идем. Ул чын-чынлап бик тә акыллы, бик тә сәләтле балалар үстергәннәр. Сезгә рәхмәт. Казанга инде ул, әлбәттә, татарлар теге кайталар, монда килеп кенә калмыйлар, кайталар, шунда татар мөхите, татар сәнгате һәм татар вазгыяте шушы Казанда кайный, Казанда үсә. Ә монда килүенең әлбәттә сәбәпләре күптер, әмма ләкин Казанга килеп, Казанда рух, рухи көч алып, безнең татар традицияләренең тирән барышын, шушында үәк баскан тукайларыбызның һәм бик күп билгеле кешеләребезнең рухын үзенә сеңдереп, тагы да яңа-яңа ачышлар, яңа-яңа әсәрләр хезмәт итәр дип өметләнәм.

Гафу итегез, мин русча әйтермен, бер-ике сүз матур итеп. Синең сәнгатең бигрәк матур. Күп кешегә ошата итми. Менә шунда аның тәме бар. Тәне тәмлилектә, тәм, тәмлилек кенә түгел, ә үз фикере белән, үз аңлашы белән. И менә бүгенге караганда барысы реалистик күргәзмәләр, ундый һәрбер выпускник өченче курстан институт беткәч гомер буе эшлиләр. Ә менә синең эзләвең, эзләнүең И шунда үз җаеңны табу, үзе бер дөнья. Шул дөньяда, әгәр тагы матуррак юл тапса, юл бу әзер, бүгенге әзер, әзер синең өчен дә, синең өчен дә. Ә менә күпме зрительләр бар, кайсы аңлый, кайсы аңламый, ә менә шунда үз йөрәгең белән эшләп,

Ул чактан ук миңа төрле яктан талантлы икәнен күрдем. Ул рәссам дип тәңгә түгел, менә курайда бик матур уйный, менә бүген уйнап күрсәтер дип өметләгәнем юк. Теге үзе ясап, Мухино училищесының бетергән балалар, алар барсы да кулдан килә торган нәрсәләр. Шуңа күрә мин, минемчә, ул аның талантлы булуы төрле яктан. Ул бит әле техник дизайн буенча аның эшләре бар. Аннан соң соңгы вакытта, минемчә, ул әле тоже бу юнәлештә уңышларга не булыр интернет-телевидение алып бара. Вот, интернет-телевидение буенча. Монда күбесе әйттеләр философия, фәлсәфә якларын. Мин фәлсәфә факультеты бетерә кеше була, кайтмакчы була. Менә монда Бу трансформация, бу энергияләр трансформациясе. Транс, э, энергияне без беләбез, законы бар. Ул югалмый. Төрле нәрсәгә шушы трансформацияләрне Һәм менә бу яхшы шундый нурлы төсләр белән бирү, минемчә, аның күңеленнән килә. Шуңа күрә мин шушы беренче күргәзмәсе белән тәбрик итәм. Соңгысы булмасын. Рәхмәт, бик зур. Хәзер сезне үзенә Фәйзрахман Камалга бирик.
Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Мине э, зурлап килгәнегез өчен. Э, чыннан да Казанда мин инде э, ике еллап күргәзмәмне эшләргә йөридер идем. Мөмкинчелек тә, вакыт та җитеп бетмәде инде, залда буш булмады. Бүгенгә менә шушы залның хуҗаларына бик зур рәхмәт. Алар менә бушлай белән бирделәр миңа бу залны. Ул алай да булмый әле ул күп җирдә. Бәлки миңа тукталырга кирәк, бер юнәлештә, бер живопись белән генә шөгыльләнеп ятырга кирәк дигән сүз чыкты, но дөнья бит алай түгел, менә дөньяда Рәсәм рәсәмнәр төрле була. Менә мин эзли торган рәссам. Мин бер урында гына тора алмыйм. Бүген бер әйбер булса, иртәгә икенче нәрсә белән шөгыльләнергә кызыгам. Дөньяның кызыклыгын, матурлыгын тоерга тырышам. Чөнки без яшәгәндә дөньяның матурлыгын күрергә тырышырга тиешбез һәм аны күрсәтергә тырышырга тиешбез дип уйлыйм. Шуның өчен төрле-төрле направлениеләрдә живопись кына түгел, менә витражлар да эшлим мин. Барсы да кызык минем өчен. Шуның өчен гафу итегез, живописец булып калмадым.